Nan cungah rak tel vemi nan zapi nan cungah Jubilee thluachuah a thar in tlung hram ko seh tiah hi hmun in thluachuah a rung hal bu in bia ka chim. Hi thaizing hi kan lakah a nu a dam rih mi chung in Darmanu phungchim ding si lai tiah kan rak ti nain anih thlacam ah thluachuak tam deuh um lai tiah ti si caah thla tuah cang lai cun caan sau deuh caan hman a ngah lai lo caah a toi deuh te si thiak man zong man tha deuh a hauh caah man tha deuh mi kha vialte kan in hman te lai cun all in siseh

Bethel pawl zong olive zong a ka pe zong nan i dawh deuh rua ka pe. Kan i lawm ngaingai. Nihin i teinak le lawmhnak hi nizan ah Harnak le temtuarnak, thabat retheihnak tampi in a chuahpimi si an ti. Nehemiah teinak kan hmuhmi le lawmhnak kan hmuhmi pumpule kum nga kennak Pathian sinah thangṭhatnak kan peknak hi a luanciami caah cu bantukin a rak i pemi an um ti kan philh lo bantukin Cunah cu nunnak in a kan kaltakmi an um cang. Nihin ni ah lumro rimi an um rih. Nihin ni ah kan tuanbia a telmi lo hmanh, ca chungah ṭialmi lo hmanh si loin ṭial lomi zong tampi an um lai. Cu vialte hika ah Khrihfabu i ṭuanvo a ngeitu dirhman in upatnak hmaizah hna kan pek hna. Pathian min an si caah Pathian chinchiahnak takhinh hna ko sih. Minung nih ka i kan chim lomi an um men lai. Kan tuanbia ah ca i kan ṭial lomi an um men lai. Hmailei zongah kan philhthlau sualmi zong an um men lai nain Khrihfabu tuanmi a ṭialtu cu Pathian a si, Khrihfabu a dertu le a ngeitu zong Pathian a si caah Pathian cazin ah kan i tel zungzalnak kha kan i lawmhnak le kan i remnak, kan i lungpuinak si zungzal ko seh ti zong i hman in langhter ka duh fawn. Cu cungah cun mi i thim lomi tampi zong kan tel ko lai. Mi nih teinak an hmumi kha bantuk i a rak ummi ruangah a si bantukin nihin ni ah Pathian ningin Khrihfabu dawtnak in na telh in na na thabat na retheihnak Na sifahnak na intuarnak vialte nih hin thaizing ah teinak le lawmhnak a hrin lai i kanmah hnulei a rami hna nih lawmhnak thaici an sun ve lai ti kan tha nuam zungzal a si ti zong chim kan khawm Khrihfabu cu Pathian ta si kan ti bantukin Pathian nih a rak thawk i vawlei cungah hin Fapa Jesuh Khrih in tam deuh in vawlei ah derh a si. Fapa Jesuh Khrih zumhnak in lenglang in vawlei ah a hung dir ti kan zapi kan theih ding a si. Cucaah Khrihfabu cu Khrihfa kan timi in a thawk. Khrihfa kan timi cu lenglang in a thawk hmasa lo. Chunglei nun nakin Jesuh Khrih he i pehtlaihnak le nun ṭinak chungin zumhnak in a thawk. Kawl holh in a chimmi cu a tindo sah yuti thingkar. Cun lu ṭhiamṭhiam in Khrihfa kan timi zong cu chunglei i a nungmi Jesuh Khrih kha lenglang i nunpinak a si. Dr. Scofield nih a chim. Kan chim lengmangmi cu Christian is the out living, out in living Christ. Chung le nih a nungmi Jesuh Khrih lenglang in nunpinak a si. Cu bantukin Khrih kha an lu ah an chiah. Jesuh Khrih kha lu a si. Khrihfabu cu Jesuh Khrih i pum a si. A king le i u dawr nih Khrih dawr phit i

Thingkung cu a nge kan thamh lengmang tikah khan a kung kha a ṭhang tawn ve. Cucaah ai cicin tik zongah pruning tuah a hau tawn. Asinain Khrihfabu Jesuh Khrih pum a simi cu cuti thamnak an i dannak a si. Hi a le ca nih an pem an ṭawn, nge hna nih an mah an rian cio kha an rak ṭuannak thawngin pum cu a ningpi in dawtnak chungah a ṭhang. Jesuh Khrih pum a ṭhannak kha Khrihfabu damnak tiah kan ti.

Mah caah an sum hmasa lo. Mah caah an i fek hmasa lo. Khrihfabu chungah tih a lettlang a simi nangmah le keimah kan zapi Khrih kan nu a simi, a pum a simi Khrihfabu chungah hmunkhat te kan umṭi lioah kanmah caah, kan innchungkhar caah kan hletmi a tam deuh sual a si ahcun Khrihfabu a ṭhan tawn. Jesuh Khrih kong a ṭhan tawn. Kan pumpak caah tiah tam deuh in kan hak a kauh deuh a si ahcun a sawm tawn. Cucu kan hngalh cia a si. Khuai cucu bantuk cun a hmunkhat bia an chuah, thlar an tuah, cun a ba an tuah, Kuailimi a chuak, fa tampi an ngei, tampi a ṭhang i kuailimi cu mi tampi caah a thlummi, a chuahpitu, a thaw taktakmi, mi tampi ngandamnak ca zongah a si. Pathian nih Fapa Jesuh Khrih in vawlei ah Khrihfabu a dirh tikah hin vawlei kaltak ding a dirhter ko. Vawlei ah vawlei ha kha Pathian pennak ram a si i kau deuh in cu Khrihfa a ṭhan deuhdeuh lai Khrihfabu a kauh deuhdeuh lai vawlei ah a dermi si ti kan zapi in kan theih. Cucaah cun kan thumnak, kan alnak, kan ṭhawnnak, kan thilti khawhnak vialte kha cu chungah cun harhlei ah ei kan ei lai. Mah caah hlepnak, mah caah miaknak, mah caah thadam deuhnak ti pakhat hmanh um loin Jesuh Khrih pum a dam i Jesuh Khrih pum a ṭhawn i Khrihfabu a damnak caah tiah chuahpinak kha Khrihfabu muisam a rak si. Kum kuli kum nga a kal cangmi kan Khrihfabu tah a chungin ummi zumtu pumpak nih cu bantuk chungah kan lut taktak maw? Kan i zoh ṭhan ding a si. Kungkuli kunglaumi lei kan kal tikah dah cu chungah cun kan kan pil taktak hna maw? Kanmah le kanmah biahal ding le thazaang lak ṭhan ding zong a si. Nai nih zong a ka chim. Mother Teresa nih bia a rak chimmi an post, nai ah an post mi Khrihfa pumpak cio nih hin thil lian ngan kan tuah kho dih lai lo ti a fiang. Thil me tete tal kan tuah kho dih lai. Thil me tete na tuah khomi kha Khrihfabu nih an in lawm peng men lai lo. Pastor te hna zong nih an in theih ti men lai lo. Zaton chungah tuanbia chungah ṭial zong na si men lai lo. Amah belte, Jesuh Khrih nih a ka dawt tiah Jesuh Khrih nih aan dawtnak na hngalh caah Jesuh Khrih pum a simi Khrihfabu a dam ve i Jesuh Khrih pum a ṭhawn venak ding caah Mete dawtnak ngan taktak in na chuahpi kho na ṭuan khawh ti si. Thil ti khawhnak metete kan ngeihmi kha Pathian kan dawt ve, Jesuh Khrih na ka dawtnak ruangah kan dawt ve. na kong a simi Khrihfabu ka dawt tiah dawtnak a lianngan taktak in na chuahpimi thil vialte na tuahmi khan Jesuh Khrih pum a ṭhawnter. Jesuh Khrih pum a simi Khrihfabu ka langhter tawn. Cu chungah Bawipa nih a kan hruaimi kan si ti kha i thaizing ah kan philh awk in a biapi ngai. Hi Khrihfabu hi Pathian ta si tiah kan David Innings tuanbia chim lengmang mi cu Khrihfabu kan timi Khrihfabu tak cu minung deuh nih si bang lo minung ta zong si lo Pathian nih Fapa Jesuh Khrih a der i amah ta a si zungzal. Zion tipil Khrihfabu cu Kha bantuk in caan a rak pemi Sifah le rak ingmi, ngakchia nuhluhnak tampi rak ingmi, upatnak kan pekmi minung pawl ta a si. Pathian ta a si. Cu Pathian ta a simi kha vawlei ah dir ve seh tiah an i pe. Bawipa nih a sawmnak chungah an lut. Laimi hna rak chungah ṭih a nungmi thil pakhat cu

Cu tikah minung ta a simi Khrihfabu cu minung nawl ngeihnak ah a um ko. Cucaah hi Khrihfabu cu minung ta a si lo, Bawipa ta si tinak ah Bawipa ka ka hmang ve, sifahnak zongah, harnak zongah, temtuarnak zongah keimah rak ka hmang ve tiah aa thummi tampi hna kan i thumnak a si. Nichuah ni tlak chaklei thlanglei kan zapi Hi Khrihfabu chungah kan i tum dih. Zeicahtiah Pathian Khrihfabu si ca a si. Cucaah Pathian Khrihfabu a simi, Khrih pum zong a simi Khrihfabu ah lungtli tein Khrihfabu a kekkuainak hna lo Temton nu kan sining a biapi ngaingai. Pum in tiin dawtnak in a ṭhamnak lai. Mah le rian a simi kan tuah cio ding a biapi ngaingai. Cu bantuk cungah pastor te kan lut ve maw? Khrihfa upa, hruaitu hna kan lut ve maw? Zumtu dihlak innchungkhar cu cu chungah kan lut ve maw? Bawipa nih kum kul le kum nga chung kan hruai cang, a tak in cu chungah lut hna u. Kum kul le kum nga pinhlei ah cu bantukin ka pum hi ṭhawng deuh seh, hi ka Khrihfabu hi dam chin seh, tiah a kan sawmmi kan si kha thazaang ah ka in tar hna u sih. Zumtu chungkhar pakhat cio nih

Rianṭuan ding um ahcun keimah hi pa deuh nih kan innchungkhar tamnak in si a cang. Cucu Khrihfa innchungkhar lungput dirhmun ding zong a si ve taktak. American ram a luanciami kum sawm thum lio ah khan A rak ṭhannak kong an ṭialmi pakhat ah telmi cu a lianciami kum sawm kul pawng si ko. An ṭhannak kong a sullam an ṭialmi pakhat ah cun American i a rammi paohpaoh hi American ram an dawtnak ding caah ngakchiat tein an i cawnpiak. an ram an nuam taktak an ram ah an lung a thi taktak cu lawng a si lo kan ram nih hin zeidah ṭhathnemnak a ka tuah piak lai ti aa ruahchan mi si loin kan ram caah zei ṭhatnak dah ka tuah khomi um ve lai ti lungput in a ummi an tam deuhdeuh tikah American ram a dam a ṭhang a ṭhawng A zor te deuh ahcun a zor te ko. Khrihfabu zong hi Khrihfabu hi Pathian Khrihfabu kan ti bantukin Pathian mit hmaizawh in Khrihfabu nih zeidah a ka ṭhathnem ti zohnak nakin Khrihfabu Jesuh Khrih pum a simi caah zeidah ṭhathnemnak ka ngeih ve tiah innchungkhar, a pi le ke ummi vialte zong nih kan ratpi cio nak thawng in Khrihfabu a dam lai. Jesuh Khrih pum a ṭhawng lai. Pathian lam caah rian ṭha tam deuh ṭuan lai ti kan theihmi a si. Cu bantuk chungah cun thaizing ah kan zapi Silver Jubilee lawmhnak kan tuah lio caan ah ka lawm ti tiang a dingmi si loin lawmhnak kha kan pek le kan fa caah lawmhnak tam deuh thaici an zun i teinak tam deuh an hmuhnak lai Suduchin kan i put ni kha lingluchin pumh zong lang u sih law Suduchin putnak ding